artistleri alkyşladylar. Konsertiň dowamynda ýerine ýetirilen joşgunly çykyşlar baýramçylyk dabarasyny bezedi. Şeýle çykyşlar halkymyzyň abadançylygyň nyşany öwrüldi. Iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýen şygarynyň mazmunyny hem özünde jemleýän konsert türkmen sungatynyň baý mümkinçiligini beýan edýän döredijilik görnüşleriniň hem-de ilkinji gezek ýerine ýetirilýän çykyşlaryň köpdürlüligi bilen tapawutlandy. Joşgunly çykyşlarda Garaşsyz Watanymyz hem-de Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyş döwrüniň beýik işleri, mähriban topragymyzyň gözelligi, müdimi adamzat gymmatlyklary wasp edildi. Şunda depginli ösüş we rowaçlyk ýoly bilen ynamly öňe barýan Türkmenistanyň Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda gazanýan üstünlikleriniň tarypy sazlaşykly utgaşdy. Dabara gatnaşyjylar konsertiň ajaýyp jemlenmesine öwrülip, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ak ýoluny wasp edip ýaňlanan watançylyk aýdymyny ör turup, şowhunly el çarpyşmalar bilen garşy aldylar. Onda hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän oňyn döwlet syýasaty netijesinde halkyň abadançylygynyň we ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine amala aşyrylýan beýik işler, mähriban Watanymyza bolan söýgi, türkmen halkynyň ruhubelentligi we ýokary watançylyk duýgulary, parahatçylygy hem-de döredijilige ygrarlylygy wasp edildi.

Paýtagtymyzdaky Maýa Kulyýewa atyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda Ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümiziň rahatlygy atly biraýlygyň çäklerinde raýatlaryň arasynda zyýanly endikleriň ýaramaz täsirini düşündirmek, sagdyn durmuş we milli ahlak ýörelgelerini ýaýbaňlandyrmak, ýol hereketiniň we ýangyn howpsuzlyk düzgünlerini berjaý etmek maksady bilen Ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümiziň rahatlygy atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Bu ýerde bolan çykyşlarda bellenişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyz Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň Galkynyşy döwründe adam hakyndaky aladany döwlet syýasatynyň esasy möhüm ugry hasaplaýar. Sagdyn jemgyýeti kemala getirmekde, raýatlarymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde, adamyň saglygyna ýaramaz täsir edýän nogsanlyklary ýok etmekde ýurdumyzda giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Şeýle hem çykyşlarda nygtalyşy ýaly, indi her ýyl milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyzyň asylly başlangyçlary hem-de hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň tagallalary esasynda öňe sürlen ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy ady bilen bir aýlyk geçirilýär. Däbe öwrülen bu ýörelgäniň giň halk köpçüligi tarapyndan gyzgyn goldaw tapmagy aýratyn bellärliklidir. Berkarar döwletimiziň täze ýamyna galkynyşy döwründe türkmenistanlylaryň abadan durmuşy üçin ýurdumyzda ähli şertler döredilýär. Hormatly Prezidentimiziň asylly başlangyçlary bilen amala aşyrylýan bu işler Türkmenistan Watanymyzda ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmek, ýollarda howpsuz şertleri döretmegi hil taýdan täze derejä çykarmak bilen bagly ösüşleriň aýdyň alamatydyr. Häzirki wagtda döwlet Baştutanymyzyň taýsyz tagallalary esasynda bu ugurda netijeli işlere badalga berildi. Çünki raýatlarymyzyň saglygy, ýurdumyzyň abadançylygy, asudalygy bilen bagly belent başlangyçlar döwlet Baştutanymyz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan tutumly işleriniň esasylarynyň biridir. Bellenilişi ýaly, ýol hereketiniň howpsuzlygyny pugtalandyrmak maksady bilen, her ýylyň birinji, otuzynjy sentýabr aralygynda döwletimizde giň gerimli çäreler ýaýbaňlandyrylýar. Ýokary okuw, umumybilim berýän mekdeplerde we mekdebe çenli ýaşly çagalar edaralarynda bäsleşikler guralyp, ýeňijiler höweslendirilýär. Şular ýaly çäreler paýtagtymyzda hem giň gerimde ýaýbaňlandyrylýar. Şeýle tagallalar ynsan saglygy ähli zatdan ýokary tutulýan ýurdumyzda Döwlet adam üçindir, Watan diňe halky bilen Watandyr, Döwlet diňe halky bilen Döwletdir diýen ýörelgeleriň ähli derejede sazlaşykly beýan tapýandygyna şaýatlyk edýär. Wagyz-nesihat çäresinde bolan çykyşlarda köçe-ýol hereketiniň düzgünlerini berjaý etmegiň diňe bir sürüjilere däl, eýsem, pyýadalara hem degişliligi, köçeden geçeniňde özleriniň nähili alyp barmalydygy barada aýratyn nygtaldy. Ýol hereketiniň düzgünlerini berjaý etmek ynsan saglygyny goramakdyr. Şeýle hem bu ýerde ýangynlaryň öňüni almak, edara-kärhanalarda we ýaşaýyş jaýlarynda ýangyn howpsuzlyk düzgünlerini üpjün etmek, elektrik toguny, suwy we tebigy gazy rejeli peýdalanmak hem-de bu ulgamlaryň howpsuzlyk düzgünleriniň dogry berjaý edilişine gözegçilikde saklamak barada gürrüň edildi. Bu ýerde şular dogrusynda gürrüň edilip, ata Watanymyzda sagdyn durmuş ýörelgesiniň rowaçlanmagyna giň mugýüçilikleri döredýän türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza hem-de hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza alkyş sözleri aýdyldy. Paýtagtymyzyň Täze zaman ýaşaýyş jaý toplumyndaky Medeniýet merkezinde Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Bagtyýarlyk etrabynyň kitaphana şahamçasynyň guramagynda Beýik Garaşsyzlygymyzyň otuz dört ýyllygy mynasybetli Toýlaryň mübärek Garaşsyz Watan atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Medeniýet merkeziniň eýwanynda neşir önümleriniň sergisi guraldy. Sergide Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň döredijiligine degişli eserler, türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyzyň hem-de döwlet Baştugumyz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň gymmatly eserleri aýratyn orun tutýar. Bu ýerde kitaphana işgärleri hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda geçmiş taryhymyzy dikeltmekde, şonuň esasynda hem milli kitaplarymyzy dikeltmekde we ony ösdürmekde alnyp barylýan işler, beýik Garaşsyzlygymyzyň we hemişelik Bitaraplygymyzyň ähmiýeti, Sergide görkezilýän neşir önümleriniň terbiýeçilik ähmiýeti barada ýaş nesillere gürrüň berdiler. Medeniýet merkeziniň kitaphanasynda bolan çärede söz sözlänler hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe Garaşsyzlygyň gazanylynyň berkidilişi, geçen ýyllarda ýetilen sepgitler barada buýsanç bilen bellediler. Ata Watanymyz otuz dört ýyla barabar taryhy döwürde, aýratyn-da, Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe ösüşlere beslendi. Bu günki günde eziz Diýarymyz, Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ösüşiň täze belentliklerine tarap ynamly öňe barýar. Garaşsyzlyk ýurdumyzyň baş baýramy bolmak bilen, mähriban Watanymyzyň her bir raýaty üçin örän gymmatlydyr we buýsançlydyr. Döwlet Baştutanymyzyň paýhasly we öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde, Türkmenistan häzirki döwürde uly halkara we parahatçylyk dörediji ýurt hökmündäki ykrarnama eýe bolan, ykdysady taýdan kuwwatly döwlete öwrüldi. Garaşsyzlyk bizi bagtymyzyň, erkinligimiziň, özbaşdaklygymyzyň, Döwlet berkararlygymyzyň eýesi etdi. Garaşsyzlyk bilen mukaddes Watanymyzyň, agzybir halkymyzyň şan-şuhraty dünýä doldy. Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe Garaşsyzlygyň gazananlary hemmetaraplaýyn berkidilip, ata Watanymyz Türkmenistan ösen döwletleriň hataryna çykdy. Söz sözlänler Gahryman Arkadagymyzyň we döwlet Baştutanymyzyň kitaplarynyň gymmatly bilimleri öz içine alýandygyny we ynsan kalbyny tämizleýändigini nygtadylar. Şeýle-de hormatly Prezidentimiziň türkmen medeniýetini ösdürmäge, Onuň dünýä medeniýetine goşulmagyny gazanmaga, şan-şöhratyny artdyrmaga aýratyn üns berýändigini çuňňur hoşallyk bilen bellediler. Hawa, kitap ylym-bilimiň çeşmesidir. Kitap her jemgyýetde, adamlaryň durmuşynda iň möhüm serişdeleriň biri. Kitap arkaly her bir halk öz taryhyny, däp-dessuryny, edim-gylymyny has içgin öwrenmäge mümkinçilik alýar. Türkmen halkynyň ylyma, bilime, kitaba bolan söýgüsi, hormaty, islegi has uludyr. Köp okan, bilimli adam durmuşda beýleki adamlara nusga bolup bilýär. Häzirki wagtda bolsa türkmen ýaşlarynyň ylymly-bilimli bolmagy üçin ýurdumyzda giň mümkinçilikler döredilýär. Bu ýerde şular barada gürrüň edilip, Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyza hem-de hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza aýdylan alkyş sözleri kalplaryň töründen joşup çykdy.

Essalawmaleýkim hormatly Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary we myhmanlary! Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak ugrundaky alnyp barylýan işleriň rowaçlanýandygyny her günde görýäris. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyz hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ýolbaşçylygynda ýol-ulag hadysalarynyň öňüni almak, sürüjileriň hem-de pyýadalaryň ýol hereketiniň kadalaryny berjaý etmegine berk gözegçiligi amala aşyrmak, ulag dolandyrmagyň, ýollarda özüňi alyp barmagyň medeniýetini ýokarlandyrmak, ýol hereketini kadalaşdyrýan ulgamy has-da kämilleşdirmek, ýoluň ýagdaýyny degişli derejede saklamak ýaly ugurlara yzygiderli üns berilýär. Hormatly sürüjiler we pyýadalar! Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy Size güýz paslynyň dowam edýändigi bilen baglanyşykly şulary ýatladýar. Şu günler ýurdumyzda güýz pasyly dowam edýär. Şonuň üçin ýollarda sürüjileriň hem, pyýadalaryň hem ýol hereketiniň kadalaryny dogry berjaý edip, olaryň örän seresap bolmaklaryny talap edýär. Sebäbi ýagşyň ýagmagy bilen, ýoluň üstüniň gurap ýetişmezligi, ümürli howanyň bolmagy, ulaglar üçin şeýle hem sürüjiler üçin gury ýerdäkiden ep-esli tapawutlanyp, amatsyz ýagdaýlary döredýär. Bu bolsa sürüjilerden ýol hereketinde jogapkärçiligini ýokarlandyrýar. Sebäbi ýol-ulag hadysalary howa şertleriniň ýagdaýyna laýyklykda ýüze çykman, köplenç, sürüjiniň dolanylýan ulagynyň tehniki ýagdaýynyň näsazlygyndan ýüze çykýar. Şonuň üçin sürüjileriň bu babatda örän jogapkärçilikli bolmaklary zerurdyr. Sebäbi ulagyň tehniki ýagdaýy ýol hereketiniň kadalarynyň ähli talaplaryna laýyk bolanda, ol howa şertlerine garamazdan howpsuz hereket etmäge mümkinçilik döredýär. Her bir sürüji ulaglarynyň durzuş ulgamlaryny, dest dolandyryşy, daşky yşk abzallaryny, öňki aýna arassalaýjylaryny we ýuwujylaryny hem-de hereketlendirijisi bilen bir hatarda tekerler we teker daşşyklarynyň bellenen kadalara gabat gelmegi hökmandyr. Güýz paslynyň ýagyşly, çygly günlerinde pyýada ildeşlerimiziň hem ýol hereketiniň kadalaryny doly we dogry berjaý etmekleri zerurdyr. Ýörite bellenilen ýerüsti we ýerasty pyýada geçelgelerden, pyýada ýol geçelgelerinden geçenlerinde seresaplylygy elden bermeli däldirler. Munuň özi ýol hereketinde ýol-law hadysalarynyň ýüze çykmazlygyny üpjün eder. Eziz ildeşler! Ünssüzlik biziň her birimizi gizjek seresapsylykdan ullakan ýollaw hadysasyna çenli eltip biljekdigini ýatdan çykarmaly däldiris. Bu düzgünleri doly we dogry ýerine ýetirmek üçin herekede gatnaşyjy sürüjileriň hem-de pyýadalaryň ählisi jogapkärdir. Ýol hereketiniň kadalaryny berjaý ediň. Çünki, ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümiziň rahatlygy. Ýoluňyz ak bolsun, eziz watandaşlar! Ak mermerli Aşgabadyň binagärlik keşbi belent binalary öz içine alýan köşk we ýaşaýyş jaý toplumlary, ajaýyp şäherýollary hem-de meýdançalary türkmen halkynyň agzybirligini we jebisligini, onuň ata-babalarymyzyň şöhratly ýol-ýörelgelerini hem-de röwşen geljege tarap okgunly hereketini alamatlandyrýar. Köp sanly ýaşyl zolaklar, seýilgähler, saýaly bagy-bossanlyklar we dürli öwüşginli gülzarlyklar baş şäherimiziň we onuň ýaşaýjylarynyň açyk kalbyny, myhmansöýerligini beýan edýär. Munuň şeýledigini paýtagtymyzdaky döwrebaplaşdyrylan Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň on bäş ýyllygy seýilgähiniň nyşanyna hem aýdyň göz ýetirmek bolýar. Gahryman Arkadagymyň başyny başlan hem-de hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän şähergurluşyk maksatnamasynyň çäklerinde paýtagtymyzda medeni-durmuş maksatly binalar we desgalar yzygiderli gurlup ulanmaga berilýär. Şonuň bilen bir hatarda paýtagtymyzyň ýaşaýjylarynyň we myhmanlarynyň göwnejaý dynç almaklary we boş wagtlaryny peýdaly geçirmekleri üçin seýilgäh zolaklarynyň döredilmegine hem möhüm ähmiýet berilýär. Seýilgäh adamlaryň, hususan-da, çagalaryň we ýaşlaryň döredijilik bilen meşgullanmaklarynda, sagdyn durmuş ýörelgesini yzygiderli berjaý etmeklerinde möhüm ähmiýete eýedir. Munuň özi olaryň beden taýdan kämil ösmegini, döredijilik ukyplarynyň artdyrmaga ýardam berýär. Ýaş nesil barada alada edýän milli Liderimiz tarapyndan başy başlanan we häzirki wagtda döwlet Baştutanymyzyň parasatly baştutanlygynda üstünlikli amala aşyrylýan durmuş ugurly syýasatyň möhüm ugurlarynyň biridir. Ýaşlaryň ruhy we beden taýdan kämil bolmagy bolsa ýurdumyzyň geljekki ösüşiniň binýadydyr. Bu bolsa ata Watanymyz Türkmenistany belent sepgitlere ýetirmek üçin çagalaryň ösüş ýolunda ähli şertleriň göz öňünde tutulmagy, aýratyn-da, olaryň boş wagtlaryny peýdaly geçirmekleri bilen berk baglanyşykdyr. Şeýle hem seýilgähiň ýerleşýän ýeriniň ekologiýa ýagdaýyny gowulandyrmakda örän uly täsiriniň bardygyny bellemek gerek. Hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasatynda daşky gurşawy goramak bilen bagly meselelere aýratyn üns berilýär. Ýurdumyzda ykdysady we durmuş ulgamlaryna ýaýbaňlandyrylan toplumlaýyn özgertmeler halkymyzyň abadan durmuşynyň möhüm şerti hökmünde ekologiýa bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Munuň özi geljekki nesiller üçin durnukly, arassa tebigy gurşawy döretmegi maksat edinýär. Döwraplysdygyny seýilgähiň açylyp ulanmaga berilmegi, Gahryman Arkadagymyzyň Döwlet adam üçindir! diýen ynsalperwer ýüregesiniň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda dowamat-dowam bolýandygynyň aýdyň nyşanydyr. Bu seýilgähde paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryň we onuň myhmanlarynyň dynç almaklary üçin ähli amatlyklary döredilendir. Şeýle hem çagalaryň wagtlaryny peýdaly geçirmekleri üçin ýörite meýdançalar, güller we dürli baglar seýilgähiň ajaýyp keşbine sazlaşyk döredýär. Welosiped ýodalary, dynç alyş bassyrmalary, yşyklandyryş sütünleri bu ýerde ähli ýaşdaky raýatlaryň medeniýetli dynç almaklaryny üpjün edýär. Dynç almagyň ýokary ülňülerini we zerur amatlyklaryny özünde jemlän seýilgähe köp sanly ýaşaýjylar, myhmanlar, ýaşlar we körpe nesiller dynç almaga, gezim etmäge gelýärler. Bu ýerde dynç almak üçin ýokary talaplara laýyk gelen häzirki zaman binagärlik seýilgäh toplumynyň özboluşly mümkinçilikleri üpjün edildi. Seýilgähiň özboluşly taslamasy, onda döwrebap binagärlik çözgütleri we täzeçil tehnologiýalar işjeň ulanylyp, gök zolaga beslenen çäkde özboluşly suw çudurymlar toplumy we beýleki ugurdaş desgalar emele geldi. Bu ýerde döredilen gözellikler, seýilgähiň çäginden geçýän özboluşly ýodajyklar, bar bolan gyrymsy agaçlar we täze oturdylan bag naharlarynyň sazlaşygy, dürli gülleriň görnüşleri adam kalbyna oňyn täsir edýän ýagdaýy emele getirýär. Seýilgähe gezlenç edýän ildeşlerimiz, myhmanlar we körpenesiller Adam hakdaky aladany döwlet syýasatynyň möhüm ugruna öwren Gahryman Arkadagymyza we hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden çykýan alkyş sözlerini aýtýarlar. Onda näme? Görüşýänçä. Bolýar dost. Sag-aman bar. Sag bol, senem. Görüşeris.

Salam Melek Mähriban Watandaşlar, Eziz Ildeşler! Sag-ruhuna oturanmysyňyz? Biz siziň abadan ojaklaryňyza rysgal-döwletiň ýar bolmagyny tüýs ýüregimizden arzuw edýäs.

Arkadagly Gahryman Serdarymyzy tüýs ýürekden mähirli gutlaýar. Eziz watandaşlar! Aşgabat teleýynymynyň döredijilik topary Türkmenistanyň Milli medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde myhmançylykda. Çünki, bu ajaýyp köşkde bu günki güne sungat ussatlarymyzyň jemlenmeginde şanly Garaşsyzlygymyzyň otuz dört ýyllyk baýramy mynasybetli baýramçylyk konserti geçirilýär. Baýramçylyk konsertde birnäçe sungat ussatlarymyzyň täze-täze eserleri ýaňlanar, şeýle-de dabara gatnaşyjylaryň ýürek buýsanjyny Toý gutlaglaryny ýaýlymyzyň üsti bilen size ýetireris. Mähriban watandaşlar, eziz ildeşler, gepleşigimiziň şu ýerinde türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, il-ýurt bähbitli tutýan tutumly işleriniň rowana ýollarda rowaç almagyny tüýs ýüregimizden arzuw edýäris. Eziz watandaşlar, bizden daşlaşmaň! Biziň bile galyň! Mähriban watandaşlar, eziz ildeşler! Aşgabat teleýaýlymynyň döredijilik topary bu günki güne Türkmenistanyň Milli medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde geçirilýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň Belent maksatly aýdyň ýollar atly uly aýdym sazly dabaradan baýramçylyk gepleşigini taýýarlady. Eziz watandaşlar, hemmämize mälim bolşy ýaly, bu günki günde Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan Watanymyz şanly Garaşsyzlygymyzyň otuz dört ýyllyk toýunyň toýlanýan günlerinde Bir her bir günümiz toýa beslenýär. Ine, bu gün hem şu Mukamlar köşgünde birnäçe sungat ussatlarymyzyň, şahyrlarymyzyň, şeýle-de ýurdumyzda birnäçe pudaklarda öňdebaryjy raýatlarymyzyň şa-serpaýyna mynasyp bolmagy, hormatly atlara mynasyp bolmagy bu gün bizi diýseň begendirýär, buýsandyrýar. Şol şa-serpaýyna mynasyp bolan, şeýle-de hormatly atlara mynasyp bolan Sungat ussatlaram şu ajaýyp baýramçylyk dabaraň gözli şaýady bolýar. Mähriban watandaşlar, eziz ileçiler biz gepleşigimizi söhbetdeşlik arkaly dowam edýäs. Biziň söhbetdeşimiz şanly Garaşsyzlygymyzyň otuz dört ýyllyk baýramynyň bellenilýän günlerine eziz Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň şa serpaýyna hormatly adyna mynasyp bolan Türkmenistanyň at gazanan artisti, Geldi Myratnazarow. Geldi mugallym, biz sizi hormatly adyňyz bilen tüýs ýürekden gutlaýas. Sag boluň. Türkmenistanyň at gazanan artisti diýen hormatly ady alanyňyzdan soňra hasam döredijilige hyjuw dörändir. Halypa ýürek buýsanjyňyzy, toý gutlaglaryňyzy ildeşlerimize ýetiräýseňiz. Dogry aýdýaňyz. Toýlarymyz toýlara ulaşýan, baýramlarymyz baýramlara ulaşýan ýurdumyzda. Ata Watanymyzda türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda mähriban halkymyzy bir owadan döwletde, bolelinilikde ýaşatmak üçin zähmet çekýärler hem-de ildeşligimize, şanly Garaşsyzlygymyzyň otuz dört ýyl toýuna özleriniň şa serpaýlaryny ýapdylar. Ine, şonuň arasynda meňem begenjimiň, buýsanjymyň çägi ýok. Başymy göge ýetirdiler. Maňada Türkmenistanyň at gazanan artist diýen hormatly ady dakdylar. Goý, olaryň ömürleri uzak bolsun, janlary sag bolsun. Ine, şu gün hem biziň Türkmenistanyň Mukamlar köşgünde uly şatlyk dabara, uly baýramçylyk konsertimizi biziň zähmet çekýän sungat-medeni işgärlerimiz buýsançlaryny häzir aýdym-saz bilen, ajaýyp çykyşlar bilen çykyş ederler. Bizem begenjimizi, buýsanjymyzy şu taýda bile zähmetkeş ildeşlerimiz bilen hem-de medeni-sungat işgärleriniň ýörite şa serpaýlaryny almagy, olar bilen birek-birek ysnyşyp, birek-birek gutlaşyp, şunuň ýaly dabaraly toýlarymyzyň ýyllar-ýyllar dowamat bolmagyny arzuw edýän. Goý, näme, biziň şeýle ajaýyp zamanada ýaşadýan, eşretli zamanada ýaşadýan, ilimiz-günümiz üçin atalyk aladalaryny edýän türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza çuňňur minnetdarlygymyzy bildirýän. Goý olaryň ömürleri uzak bolsun, janlary sag bolsun, elmydama tutumly işleri, rowaçlyklara beslensin. Köp sag boluň Geldi mollum bize we bize seredip oturan eziz illeşlerimize toý gutlaglaryňyz üçin şeýlede minnetdarlygyňyz üçin sag bolsun aýdýas janyňyz sag bolsun ýene bir ýola hormatly adyňyz bilen tüýs ýürekden gutlaýas baýramlamyz gutly bolsun halypa. Sag boluň hemmämiziň baýramymyz gutly bolsun. Eziz watandaşlar bu günki günde Türkmenistanyň Milli medeniýet merkeziniň Mukamlar köşküniň girelgesi Ajaýyp sergiden bir ýaýbaňlanan bolsa, şol sergä tomaşa edýän birnäçe bagtyýar raýatlarymyz, sungat ussatlarymyz bu gün ýüzleri buýsançly, begençli gelipdirler we toý gutlaglaryny ýaýlymyzyň üsti bilen, baýramçylyk gepleşigimiziň üsti bilen size ýetirmegi maksat edinýärler. Mähriban watandaşlar, eziz ileçler, şu baýramçylyk gepleşigimizi söhbetdeşlik arkaly dowam edýäs. Biziň söhbetdeşimiz teatr sungatynda birnäçe keşpleri janlandyran, Türkmenistanyň Alparslan adyndaky milli drama teatrynyň sahna ussady, Türkmenistanyň at gazanan artisti halypamyz Gülşat Meňliýewa. Gülşat halypa eziz Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň saýasynda ajaýyp Watanymyz şanly Garaşsyzlygymyzyň otuz dört ýyllyk baýramyna barýarlar. Şatlyk-şowhun bilen baýramyny belleýärler. Ine, bizem şoň gözli şaýady bolýas. Ine, bu günem Mukamlar köşgüniň mukaddes sahnasynda birnäçe döredijilik toparlaryň jemlenişmeginde, sungat ussatlarymyzyň jemlenişmeginde täze-täze ajaýyp eserler ýaňlanýar. Ine, bizem şoňa tomaşa etmäne geldik. Halypa toý gutlaglaryňyzy ildeşlerimize ýetirseňiz. Sag boluň Eneş dogrudan hem biziň ine Türkmenistan döwletimiz şu günler baýramçylyk lybasynda şu mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly otuz dört ýyllyk baýramçylygy uly şatlyk-şowhun bilen dabaraly ýagdaýda bellenip geçilýär. Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyzyň Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda ine şu mukaddes Garaşsyzlygymyzyň otuz dört ýyllygynyň baýramçylygynyň öňüsyrasynda-da birnäçe medeniýet we sungat işgärlerine-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň şa serpaýlary, hormatly atlary dakyldy. Biziň hem Alp Arslan adyndaky milli drama teatrymyzyň toparyndan kärdeşlerimiziň birnäçesine-de şol hormatly atlar, şa serpaýlary gowşuryldy. Biz muňa diýseň begenýäs. Guwanýas Eneş şu gün hem Mukamlar köşgünde şanly Garaşsyzlygymyzyň otuz dört ýyllyk baýramçylygy mynasybetli şeýle ajaýyp baýramçylyk konserti hemem hoşallyk maslahaty geçirilýär. Bu baýramçylyk konsertinde-de nämä-ne şa serpaýyna, hormatly atlara mynasyp bolan aýdymçylarymyz, artistlerimiz çykyş edýärler. Biziň hem Alp Arslan adyndaky milli drama teatrymyz mydama Şu baýramçylyklara öz mynasyp sowgatlary bilen gelýärler. Ine, baýramçylygyň öňüsyrasynda teatrymyzyň döredijilik topary, ine, halypamyz Türkmenistanyň at gazanan artisti Handurdy Berdiýewiň režissýorlyk etmeginde Çingiz Aýtmatowyň Söweşe garşy söweş atly oýnuny baýramçylyga sowgat getirdik. Edil baýramçylygyň öň ýanynam şony tomaşaçylarymyza hödürledik. Diýseň şowly çykan oýunlaryň biri boldy. Oýunlarda kärdeşlemmiz, ýaş artistlamyz çykyş etdi. Bütin döredijilik toparymyz çykyş etdi. Sebäbi baýramçylyga sowatly barmak eneş her bir adamyň şu borjy bolupdyr. Hawa, hemä şu öz ýurduňa bolan buýsanç duýgusy, guwanç duýgusy, minnetdarlyk duýgusy her bir türkmenistanlynyň kalbynda bamyka diýende. Elbetde. Şu ajaýyp ýurtda ýaşamak, owadan ýurtda ýaşamak, işlemek hasam bir biziň üçin ullakan bir bagt. Ine, şu pursatdan peýdalanyp, şu ajaýyp baýramçylyk bilen, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly otuz dört ýyllyk baýramçylgy bilen Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyzy, Arkadagly Gahryman Serdarymyzy, bütin türkmen halkymyzy, kärdeşlerimizi tüýs ýürekden gutlaýan. Toýlar toýly oşsun, baýramlaram baýramlara ulaşsyn! Köp sag boluň Gülşat halypa bizem size alyp barýan sungat ýolunda teatr ulgamynda alyp barýan işleriňizde üstünlikleň ýar bolmagyny tüýs ýüregimizden arzuw edýäs. Türkmende şeýle bir söz bar, Toýda görşeliň, toýda didarlaşalyň diýýär. Onda baýramlarymyz gutly bolsun halypa. Hawa sag boluň siziňkem. Mähriban Watandaşlar, Eziz Illeşler, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň saýasynda ajaýyp Watanymyz, bedew wada bilen öňe barýar. Ýurdumyzda, has dogrusy, paýtagtymyzyň ähli künjeginde Garaşsyzlygymyzyň şanly otuz dört ýyllyk baýramçylygy mynasybetli baýramçylyklar öz işini dowam edýär. Ine, bu gün hem Türkmenistanyň Milli medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde uly bir baýramçylyk konserti bir dowam edip dur. Biz hem şu konserte tomaşa etmäne geldik. Bu konserte birnäçe watandaşlarymyz, welaýatdan gatnaşýan myhmanlar, daşary döwletlerden gatnaşýan myhmanlar konsertimize tomaşa edýärler. Konsertimiziň dowamynda teatr sungatynda birnäçe keşpleri döreden sungat ussatlarymyz edebi-saza kompozisiýa bilen çykyş edýän bolsa, ýurdumyzda hereket edýän tans toparlary, bagşy-sazandalar şanly Garaşsyzlygymyzyň otuz dört ýyllyk baýramyna sowgatly täze eserleri bilen sahnada çykyş edýärler. Eziz watandaşlar, bizem şu ýerden taýýarlanan baýramçylyk gepleşigimizi söhbetdeşlik arkaly dowam edýäs, biziň söhbetdeşimiz Adalat gazediniň baş redaktory halypamyz Maksat Nuryýew. Arkadagly eýýamyzda ýurdumyzyň toýlary ajaýyp däpler bilen baýlaşdy. Ynha, şolaryň hatarynda-da Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyz birnäçe döredijilik bäsleşikleriniň geçirilmegi, aýdym-sazly dabaralaryň geçirilmegi, şeýle hem ýurdumyzyň ähli pudaklarynda ýokary netijeleri gazanan ussatlary sylaglamak dabaralary biziň toýlarymyzyň ajaýyp gelşigi, ynha, Ýakynda hemmämiziň bilşimiz ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň başlyklygynda Türkmenistanyň Halk Maslahaty uly üstünlikler bilen geçdi. Onda ýurdumyzyň ykdysadyýetinde gazanylan beýik derejeler, şol bir wagtda ýurdumyzyň medeniýetiniň ösüşi, halk agzybirligini dabaralandyran umumymilli forum boldy. Ynha, bu ýylky bellenilýän Garaşsyzlygymyzyň otuz dört ýyllyk baýramçylygy halkara derejesinde uly ähmiýet berilýän çäreler bilen utgaşýar. Hemişelik Bitaraplygymyzyň otuz ýyllygy, şeýle hem bir Milletler Bileleşiginiň esaslandyrylmagynyň segsen ýyllygy mynasybetli utgaşýan halkara derejeli çäreler hut Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň segseninji sessiýasyna Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýörite çykyş etmek üçin gitmegi Türkmenistan döwletimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Segsenji sessiýasynda hödürleýän garaýyşlary, hut şunda-da umumadamzada ähmiýetli uly garaýyşlar, iki müň ýigrimi sekizinji ýyly Halkara hukuk ýyly diýip yglan edilmegi, şol bir wagtda ýaşlarda köpdillilik syýasatyny ösdürmek, şol bir wagtda ekologiýa babatdaky Türkmenistanyň alyp barýan işlerine dünýä derejesinde giň gerimleri bermek, energetika diplomatiýamyzy, ulag diplomatiýany alyp barylýan işleri ilerletmek boýunça Türkmenistanyň öňe sürýän başlangyçlary, hakynda dünýäň habar beriş serişdelerinde, dünýäň syýasy jemgyýetçiliginde uly gyzgyn seslenmeler bar. Buň özem bütin dünýäniň biziň tutýan şeýle beýik toýumyza ajaýyp gutlagy bolup dur. Ynha, sungat ussatlary hem şu gün geçirilýän uly dabara özleriniň ajaýyp çykyşlaryny getirdiler. Garaşsyzlyk ýyllarymyzda suratkeşlerimiziň çeken iň gowudan-gowy suratlarynyň sergisi, heýkeltaraşlarymyzyň ýasan ajaýyp heýkelleri, zergärlerimiziň ýasan bezeg işleri, çaý sepleri ýa bolmasa sahna ussatlarymyzyň taýýarlan görkezişleri, bularyň ählisi biziň halkymyzyň juda agzybirdigini, Gahryman Arkadagymyzyň çuň paýhasynyň parasatly başlangyçlaryny has belent jemlenýändigini görkezýär. Elbetde, bu toýlar biziň beýik ykdysady ösüşlerimiziň toýy. Bu toý ata-babalarymyzyň şöhratly taryhynyň, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe has täze ösüşler bilen baýlaşýandygyny, dünýä görkezýän ajaýyp toý. Şu ajaýyp pursatlarda hormatly Prezidentimizi, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzy Garaşsyzlygymyzyň otuz dört ýyllyk baýramçylygy bilen gyzgyn gutlaýarys. Ata Watanymyz Türkmenistanyň gülläp ösmegi, ýurdumyzyň halkara derejesinde abraýynyň galmagy üçin uly-uly işleri alyp barýan hormatly Prezidentimize, Gahryman Arkadagymyza egsilmez alkyşlarymyzy aýdýarys. Hormatly Prezidentimiziň, milli Liderimiziň Il-ýurt, umumadamzat ähmiýetli beýik işleri hemişe rowaçlyklara beslensin, janlary sag, ömürleri uzak bolsun! Köp sag boluň Maksat halypa, bize we bizi seredip oturan ildeşlerimize beren gyzykly gürrüňleriňiz, şeýle-de ýurdumyzda alnyp barýan işler dogrusyndaky, tutulan maksatlar dogrusyndaky beren gyzykly gürrüňleriňiz üçin köp sag bolsun aýdýarys. Şu pursatda döredijilik toparymyzyň adyndan ýeňil bolmadyk kärleriňizde üstünlikleriň ýar bolmagyny tüýs ýüregimizden arzuw edýäris. Baýramlarymyz gutly bolsun! Köp sag boluň! Mähriban watandaşlar, eziz ildeşler! Şanly Garaşsyzlygymyzyň otuz dört ýyllyk baýramçylygy mynasybetli Türkmenistanyň Milli medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde baýramçylyk konsert dowam edýär. Bu baýramçylyk konserde-de birnäçe sungat ussatlarymyz, halypalarymyz gatnaşýar. Biziň söhbetdeşimiz Türkmenistanyň halk artisti, Tirkiş Mätnazarow. Tirkiş halypa, ine, sahnada-da Watan waspyny ýerine ýetirýän bolsaňyz, teatr ulgamynda birnäçe ajaýyp owadan operalarda çykyş edýäňiz. Ine, bu wagtam şanly Garaşsyzlygymyzyň otuz dört ýyllyk baýramçylygy mynasybetli paýtagtymyzyň birnäçe ýerlerinde uly toý-dabara gidip dur. Şol dabara-da gatnaşýas, begenýäs diýseň bir ýokary derejede geçýär baýramçylyklarymyz. Baýramçylyk gutlaglamyzy ýazgymyzyň üsti bilen illeşlemize ýetiräýeliň! Dogrudanam, owadan ýurdumyzda türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň saýasynda türkmen halky bagtyýar durmuşda ýaşaýar-da. Şu edilýän toýlar, şatlyk-şagalaň ählisi Garaşsyzlygyň berýän miweleri-dä. Sebäbi doganlyk-dostluk gatnaşyklary, mukaddes şanly Garaşsyzlyk toýumyz mynasybetli Dünýäň doganlyk dost ýurtlaryndan gelýän gutlaglar, munuň özem näme, birnäçe eýýäm ýylyň-ýylyna şu dost-doganlar köpelip barýar-da. Sebäbi ony sungatyň dili bilen görýäs. Sebäbi biziň medeni-sungat işgärlerimiz doganlyk dost ýurtlaryna iş saparlary bilen gidýärler ýa-da biziň ýurdumyza doganlyk dost ýurtlaryndan myhmanlar gelýärler. Sebäbi bu ýyl hasam hemişelik Bitaraplygymyzyň otuz ýyllyk toý dabarasynyň bellenjek ýylynda, mukaddes şanly Garaşsyzlygymyzyň otuz dört ýyllyk toý dabarasynyň bellenýän günlerinde, Hasam bir gutlaglar ýaryp dur, doganlyk dostluk ýurtlarynyň myhmanlary gelip dur. Biz hem sungat işgäri hökmünde ýurdumyzda geçilýän toýlara öz Magtymgulandaky milli saz-drama teatrymyzda-da häli-şindi gowy çykyşlar bolup dur-da. Doganlyk dostluk kompozitorlaryň eserlerine, doganlyk dostluk ýurtlaryň şahyrlarynyň eserlerine hemem ýa belläp geçdigiňiz ýaly ýurdumyzyň Milli medeni merkeziniň Mukamlar köşgünde şu wagt Garaşsyzlygyň öňüsyrasynda bir ullakan Döwletli konsert bolýar, çykyş bolýar. Munuň özem näme şu garaşsyzlygyň, asudalygyň berýän miweleri. Medeniýetde, sungatda hasam bir ösüşlere ýetilýär. Sebäbi türkmen teatrlary eýýäm ýylyň-ýylyna ýaňky garaşsyzlygyň baýramçylygynyň yz ýörüsinde teatr festiwalynyň geçirilmegi munuň özem däbe bolup barýar-da. Teatryň kämilleşmegine ullakan ýardam berýär. Şular ýaly owadan ýurdumyzda her bir türkmen raýatyny öz kärinden halal zähmet çekip, türkmen sungatyna galkynmagyna, ösmäne, kämilleşmäne ähli taraplaýyn mümkinçilikler döredip beren türkmen halkynyň Milli Lideri hormatly Gahryman Arkadagymyzyň hem-de hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlarynyň sag bolmagyny, belent başlarynyň aman bolmagyny, elmydama il-ýurt ähmiýetli tutýan tutumlarynyň rowaç almagyny tüýs ýüregimden arzuw edýärin. Ulus, iliň, jebis halkyň, ýurdumyzyň şöhrat şany Arkadagly Serdarymyz beýik ägirdiň dowamy bu türkmeniň buýsanjydyr, Milli Lider Arkadagy goşa ganat, goşa bagtyň bardy seniň Türkmenistan, bardy seniň Türkmenistan. Şu pursatdan peýdalanyp, şanly Garaşsyzlygymyzyň otuz dört ýyllyk toý dabarasy bilen türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzy hem-de hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzy, ähli türkmen ildeşlerimizi, sungat işgärlerini tüýs ýüregimden gutlaýan. Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag bolsun, belent başlary aman bolsun, elmydama il-ýurt ähmiýetli, çyýan tohumlary rowaç alsyn! Köp sag boluň, Türkiş halypa! Bizem öz döredijilik toparymyzyň adyndan alyp barýan sungat ýoluňyzda üstünlikleň ýar bolmagyny tüýs ýüregimizden arzuw edýäs. Owazyňyz belentden belent ýaňlansyn! Sag boluň! Eziz Watandaşlar, mähriban ildeşler, baýramçylyk gepleşigimizi toý gutlaglar bilen dowam edýäs. Biziň söhbetdeşimiz Alparslan adyndaky milli drama teatrynyň sahna ussady, ýaş aktrisamyz Leýla Rüstemowa. Leýla, şaly Garaşsyzlygymyzyň otuz dört ýyllyk baýramyny ullan toýlaýas. Ynha bu günem Mukamlar köşgünde baýramçylyk dabara dowam edip dur. Bizem tomaşa etmäne geldik. Baýramçylyk konserte sungat ussatlarymyzyň täze-täze eserleri illeşlerimize ýetirilýär. Bulam baýramçylyk sowgat hökmünde kabul edýäs. Diýseň gyzykly geçýän baýramçylyk hemmämizem tomaşa etdik. Indi sizem şu ýaýlymyzyň üsti bilen, gepleşigimiziň üsti bilen toý gutlaglaryňyzy illeşlerimize ýetiräýseňiz. Dogry aýtýaň. Ine şu gün biziň şanly Garaşsyzlygymyzyň otuz dört ýyllyk baýramy mynasybetli Şu owadan ajaýyp binada Mukamlar köşgüniň sahnasynda sungat ussatlarymyzyň çykyşyna tomaşa etmäge geldik. Elbetde, biziň her bir günümiz toýdur baýramlara beslenýär. Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň saýasynda her günümiz biziň baýramda, toýda geçýär. Şeýle baýramlaryň, toýlaryň dowamy köp bolsun! Elbetde. Ähli sungat işgärleri ýaly, biz teatr işgärleri hem şu mukaddes baýramçylyga öz sowgadymyz bilen barýarys. Alp Arslan adyndaky milli drama teatry Çingiz Aýtmatowyň bir ajaýyp eserini sahnalaşdyrdy. Şu eser hem biziň şu ajaýyp şanly Garaşsyzlygymyzyň Toýuna uly sowgat bolar, halk köpçüligine hödürledik diýseň gowy garşyladylar. Şu pursatdan peýdalanyp, biz ýaşlara şeýle ajaýyp mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, il bähbitli, ýurt ähmiýetli tutýan tutumly işleri hemişe rowaçlyklara beslensin. Şeýle-de bütin türkmen halkymyzy, Gahryman Arkadagymyzy, Arkadagly Gahryman Serdarymyzy şanly Garaşsyzlygymyzyň otuz dört ýyllyk baýramy bilen tüýs ýüregimden gutlaýan. Goý olaň janlary sag, ömürleri uzak, il bähbitli tutýan tutumly işleri elmydama rowaçlyklara beslensin. Köp sag boluň Leýla bizem siziň alyp barýan teatr ulgamyňyzdaky işleriňizde üstünlikleň ýar bolmagyny arzuw edýäs. Toýlarmyz gutly bolsun. Sag boluň. Eziz watandaşlar, mähriban ildeşler, bütin türkmen halkymyz şatlyk, şowhun bilen Şaly Garaşsyzlygymyzyň otuz dört ýyllyk baýramyny ullan belleýärler. Ynha, bu günki günde-de Türkmenistanyň Milli medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgüniň girelgesinde birnäçe Suratkeşlerimiziň, zergärleriň ajaýyp sungat eserleri şeýle-de sergileri ýaýbaňlandyrylan bolsa, bu günki günde şu ajaýyp Mukamlar köşgüne sungat ussatlarymyz, şol sanda-da Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň şa serpaýyna mynasyp bolan, hormatly atlaryna mynasyp bolan birnäçe watandaşlarymyz baýramçylyk konserte tomaşa etmäge